Are you sure my friend? Are you sure? All right, let's go and learn about animal sounds. Moroi moroi shamwari dzangu ndinokuchingamidzei zvekare pano pamama shona show ini ndinonzi mama shona ndauya neshamwari dzangu tatenda na tendai very good koiwewe unombonzani kushamwari yangu mazita eshamwari dzedu akanaka hanti oraiti shamwari dzangu ndinovimba kuti muri kunakidzwa nekudzidza zvakawanda pano pamama shona show ndinogara ndichiti chii zviya kudzidza hakuperi learning never ends zvechokwadi kudzidza hakuperi muri kumba ikoko muri kuchikoro munoramba muchingodzidzira uyezve kudzidzisa vamwe handiitika yes.
very good vhiki rino shamwari dzangu tinoda kudzidza pamusoro pemhuka nemaririro adzo tinodzidza pamusoro pechii mhuka nemaririro adzo nechirungu nhai tendai tinoti chii kana tichida kuti kurira kwemhuka
animal sounds very good tinoti animal sounds izvo tisati tadzidza handiti about animal sounds eh. ngatimbotambai hey. karwiyo tombozunguza muviri timbodzirwa handiti shamwari dzangu handitone yeah. yeah. tendai

mutserendende muchipa kumaguru rezimbabwe kumaguru rezimbabwe aiwa shamwari dzangu tovimba madzirwa manakidzwa handiti Ndanakirwa mama very Shona. good alright tichienderera mberi nekudzidza pamusoro pemhuka nemaririro adzo mhuka yandakabata iyi mm. ndiani angandiudza kuti inonzi chii mm.
inini taura hako tatendi shumba very good inonzi shumba ngatiitei tese shumba muchirungu nhai tendai tinoti chii A lion.
Very good.
This is a lion. Ngatimboonai mufananidzo weshumba kana kuti lion.
Mama Shona. Yes, Tendai. A lion roars. Indeed, it does roar. Let's make the rolling sound. Again.

Nhasi ndati tikudzidza pamusoro pechi Muka nemuririro wadzo. Very good.
In English Tendai? Animal sound. Wagona chose. Right. Panapa ndine mhuka yandakabata. Tikuiona tese handiti? Eye.
Tikuiona tese handiti? Eye.
Pane here angada kundiudza kuti inonzi chii inini inini inini inini mirai timbotanga neshama dzedu dziri kumba mirai tinzwe very good
very good wagona chose kuiwe tatenda tinoti chii neshona nzou ah pane here angada kundiudza kuti nzou yakaita sei hmm, mama shona yes tendai an elephant is very big indeed nzou ihombe inin mhm, mhm. ine ruvara rwepfumbu ichokwadi hmm. pfumbu is grey in english handiti yeah, yeah.
very good pane here angada kundiitirawo muririro wenzou orit tendai wazvinzwa tatenda
tinogona here kudzokorodza zvaitwa natendai one two 3 go ngatiitei futi shama dzangu dziri kumba handisi kukunzwai ngatiitei zvekare good ndokurira kunoita nzou handiti
ngatimboonai mufananidzo wenzou
iwo mpezeshuwa hmm.
Alright, Tendai. Yes.
Karwiyo kako kaya kaya. Ah. Kenzo, wakaziva? Yes, mama Shona. Let's teach our friends kudzimba. Okay.
Mm -hmm. It goes like

zvekare nenzou inombogara pai hmm? musango aha very good nzou inogara musango handiti shamwari dzangu magona tadzidza pamusoro pechi Tsowu. Nemuririro wani wayo. Very good. Shamwari dzangu, ndinovimba kuti muri kunakidzwa handiti muri pano pamama Shona Show ndizvo? Ndizvo here? Very good. Izvezvi takuda kudzidza pamusoro pekurira kwenguruve. Ngatitei tese kuti nguruve zvekare. Nguruve. Izvi ndozvakaita chii nguruve yedu nhai tendai yes nechirungu nguruve inonzi chii a pig very good in english it's called a pig ngatitei tese kuti pig pig nechishona nguruve very good pane here angada kundiudza kuti nguruve yakaita sei
ini mamashona mm -hmm, taurako inofarira kutamba mumadhaka ichokwadi ichocho tatenda Nguruve inofarira kuzviumburudza ichitamba mumadhaka ichinakidzwa handiti? Eye. Tendai. A pig likes to eat like Tatenda. Ah, ini ndoda mabanana chete ini. All right, all right. Kwaiwe shamwari yangu iri kumba, chii chaungandiudza pamusoro penguruve? shuwa mm, okay okay ko angada kundiudza kuti nguruve inorira sei ndiani Irini, irini, irini, Alright, irini.
ndatenda orit shamwari dzangu ngatitedzerei tatenda 1 2 3 go aiwa ini zviri kutadza inini ko iwe shamwari yangu uri kumba uri kuzvigona ita tinzwe zveshuwa ndiwo maririro anoita nguruve katimbonai mufananidzo wenguruve Ah. Okay. Hmm. yes tendai

Nguruve
Big big big big Nguruve
Inochema ichiti
Ani ndikutadza kuchema kunge nguruve amene imimi shamwari dzangu muri kumba kuti mazvibata here kuchema kwenguruve Alright. Zviya tati nguruve inogara pai tendai? Pigsty.
Very good.
Nechishona inogara pai tatenda? Mudanga.
Tombodzokorodza futi kuita kakamuriro kaike kenguruve. Yes.
Ngatite.
Atimboitei mega mama. Atigone. Yes.
Inoti.
Alright, shamwari dzangu tadzidza pamusoro penguruve nemaririro ayo handiti
very good orit shamwari dzangu ndinovimba kuti muri kudzidza nekudzidzira kumba ikoko zvese zvamuri kudzidza pano pamamashonasho ndinogara ndichiti chii zviya kudzidza hakuperi learning never end ndizvozvo chaizvo muri kumba modzidzira uyezve modzidzisa vamwe izvo zvichakuda kudzidza pamusoro peuku hmm. uku ngatitei tese uku in english tindai chicken very good indeed it is a eh? chicken pane here angada kundiudza pamusoro pehuku
mama shona mm -hmm. a chicken lays eggs very good agona wagona chose tatenda
chicken
eh chicken tatenda jongwe chicken futi kamamashoni indeed it's in the family ye yeah? chicken eh, ndiro rinotimutsa makuseni ibva watotitira muririro wacho ita tinzwe good ko iwewe tendai une mamaririro here aunoziva anoitwa nehuku

kana gogo vachida kuibata inoti chii kana ichikandira mazai inoti chii orit shamwari dzangu ndovimba kuti mabata handiti very good orit shamwari dzangu izvi zvingati chimboonai mufananidzo wehuku nemuririro wayo handiti

Huku inochema ichiti kwiya, kwiya, kwiya, kwiya, kwiya, kwiya. Oraiti shamwari dzangu zviya tati inogara pai? muchikwere Ngatiitei mbijana mbijana kuti tizivise shamwari dzedu dziri kumba tati inogara pai huku? Muchikwere. Ngatiitei zvekare muchikwere very good shamwari dzangu orit izvi tadzidza pamusoro pehuku kana kuti chicken nekurira kwainoito very good shamwari dzangu shamwari dzangu ndinovimba kuti muri kunakidzwa handiti mukunakidzwa here ndichakubvunzai mubvunzo pera kwechirongwa chino toona kuti mabata here uyezve muri kunakidzwa handiti ka yeah. orit pane here angada kundiudza kuti mhuka yendakabata iyi wow. inonzi chii inini taura hako tatenda mombe very good tatenda kotendai Tinoti mombe neShona. Ko nechirungu tinoti chii? Cow.
Very good. In Shona tinoti mombe. Nechirungu cow. Very good shamwari dzangu. Pane here angada kundiudza kuti mombe inokuma ichiita sei? Inini, inini.
Alright, tatenda.
Mazvinzwa here shamwari dzangu? Yes! Hanzi inokuma ichiti chii? Ngatiitei tese shamwari dzangu. Zvekare. Very good. Right. Tendai. Yes, mama.
Shona. Kasong.
Here we go again. Mm -hmm. Mombe, mombe.

Ngatitii futi. Inambogara pai ko mombe nai? Mudanga. Very good. Mombe inogara mudanga. Izvezvi ngatichionai mufananidzo wemombe nekukuma kwayo. Handiti? Eye. Alright shamwari dzangu. Tadzidza pamusoro pemombe nekukuma kwayo. Ndati inokuma sei zviya? Very good. Okay shamwari dzangu nhasi tadzidza pamusoro pechii? Mhuka nemuririro wadzo. Magona chose shamwari dzangu. Pane here angada kundiudza kuti Nhasi tadzidza pamusoro pemhuka dzipi? Shamwa dzangu dziri kumba? Very good, magona chose. Tendai? A lion! Can you make the sound a lion makes? Let's do it together. Let's do it together. Wewe wewe tatenda wadzidzei? Ndadzidza kuti mombe inoti
Alright, ngatitei tese muu zvekare muu tendai I also learned about a pig. Mm, oh, the sound that I can't make, but let's do it together. Alright, ngatitei tese Alright, imwe mhuka futi yatadzidza nemuririro wayo ichi? Chicken.
Good.
Tati inoita sei? Very good, shamwari dzangu. Pane yasara? Yes, mama eh.
Shona. Mm, shuwa ndeipi eh, iyoyo? Eh. Ndeipi? Iripo. Mhm, taurai tinzwe.
Mombe.
Ayewa yasara inzou. Aha, ah.
nzou. Tatinorira ichiita sei? Atei? Zvekare. Very good shamwari dzangu. Aiwa. Idzi hadziziridzo dzega mhuka dziri musango kana kuti pamba dzatadzidza nhasi handiti tine mhuka dzakawanda dzatisina kuita muri kumba ikoko mochinotsvaga kuti ndedzipi dzasara mobva madzidzira kuita chi masounds emhuka very good shamwari dzangu orit shamwari dzangu yasvika zvekare nguva yaya yatinozoti babai toonana vhiki rinouya handiti saka shamwari dzangu tisati taenda